Ага, хәерле көннәр. Сәламсез.
Айым, бу безнең маркиз Деля Круиз. Яңалыкларыбызны күрәсездер инде. Үзгәрешләрне сизгәнсездер инде, әйме? Э, Юк, мәче белән генә утырмыйбыз. Бот эшләмиме?
Юк.
Без э, үзебезнең Бетле түгелме? Э, тик
Кыланып утырсаң шулай була ул. Юк, юк, төшенәмәде. Бик каты кыланып утыра. Менә менә шулай шулай яңалыклар бар. Юк, яңалыклар түгел, шулай башларга кирәк, әйме? Көн саен. Көн саен инде. Дүшәмбе саен шулай башларга тиешбез. Нинди булса берәр движуха булырга тиеш. Э, яздырганда. Диде Роберт Әйе.
һәм мәчетен Һәм менә алып ул, керде. менә ул движуха монда.
Менә движуха узыра. Әйе.
Смеси движуха, син мине кем дип белдең соң, ул кадәр дип әйт әле. Юк, әйтмим.
Потому что движуха бит ул. Ассаламу алейкум. Сәлам, дуслар. Башлап алыйкмы? Кайтабыз ди китүчеләрнең. Кайтабыз ди китүчеләрнең. Чираттагысы DHL Express Россиядә үз эшчәнлеген туктата. Аңлыйсызмы? Димәк, Юк. менә безнең оператор нәрсә дигәнен, оператор нәрсә дигәнен әле син? Хотя поставкалар совсем килмиләр. шул. Озак, озак киләчәк дигән сүз. Ә бәлки Поставкалар. гомумән килмәс әйме? Гомумән, э, бу инде үзенең теге аппаратураларын, утны, э, камераларын озак китерә дигән сүз, әйме? Һә? Алиэкспресстан. AliExpress-тан озак китерә дигән сүз. DHL Express Россиядә, Россия эчендә, эчендә үз эшчәнлеген туктатып тора. Белмим, ул 5 ел булыр микән, белмим, ул 7 ел булыр микән, белмим, ул 10 елга сузылыр микән. Син ничегрәк уйлыйсың? Ой, белмим. Инде мин ха бер нәрсә турында да әйтергә дә куркам, нәрсәдер турында фаразларга да куркам, җәмәгать. Фаразламыйсың, алайса. Бер ун елдан соң дисең, дим, DHL Express яңадан Россиягә. Юк, моны син әйттең мин түгел. Ярый, ярый, мин әйттем, синнән чыгып. Әле чыгып, синнән чыгып. Миннән чыгып?
Миннән берәсе чыкмады ич әле. Синнән, әйе, сиңа карап, үз фикеремне белдердем. Ярар.
Кая күзеңә кара, күземә. Ун елдан соң, то есть.
Роберт, ә менә мин әле кичә генә, кичә булдымы әле? Юк, өченче көн печән базарына барып кайттым бит әле. Быел 30 июльдә узды. Печән базарына, печән базарында озак йөрмәскә кушалар шул. Беләсеңме нәрсәгә? Ни өчен? Пешергә могутлар дигән.
Эй, Роберт, синнән чыга инде. Ае, үземнең дә чыга. Рәхәтләнеп йөрдек безнең оператор кызыбыз Альбина белән. Бик күп танышларны очраттык, бик күп дизайнерларның алып килгән эшләнмәләрен күрдек. Әйе.
Миндә булдым. Рәхәтләнеп карап кайттым. Миндә булдым әлеге грандиоз чарада әйме. Күреп кайттым, шулай ук аралашып кайттым. Син иртәрәк булгансың. Әйе, син соңрак бардың. Мин соңрак килдем, әйе, синең турыда сөйләделәр.
Күрдек дипме? Күрдек, әйе, шибәр вә матур алып баручыгызны диделәр. Гүзәлне нишләп гүзәлсез йөрисең диделәр миңа. Ә менә миңа шулай дип сорыйлар, миннән дә шулай дип сорыйлар. Кайда Роберт диләр. Моның булуы мөмкин түгел. Шулай, Роберт, шулай. Безне сорыйлар икән.
Менә печән базарында булып кайтты бит ул. Э, печән базары, печән. Сенный рынок, әйме? Сенный рынок. Инглизчә high market.
Хай жаным. Хай жаным. Хай жаным, это не пшән, пшәнле жаным. Хай, сиены былай. Ә беләсеңме, гомумән,
менә шушы печән базары чарасында кешеләрнең шундый милли киемнәрдә йөрүләре, хәтта балалар да Алфаклардан, түбәтәйләрдән йөрү шул хәтле күркәм. Әй, матур күренеш, чыннан да без дә кичә шул э, э, Райнур Шакировны беләсеңдер бит инде, Силәймә шулай татар радиосында эшләгән безнең бер коллегабыз. Э, Зәмлә шулай барып барып э, Искәндәр Сираҗины күрде. Ул менә нәкъ менә әлеге теге Морзалар, морзалар морзалар кебек. кебек, әйе, ул алдан бара, хәләл җефте һәм балалары артыннан бара. Ул үзе дә әйтте, бу сөннәт бу я, шулай булырга тиеш диде. Чыннан да матур күренеш. Печән базарында йөрүләр, печән базарында аралашулар, печән базарында печән базарында гомумән мөхит минем күңелемә бигрәкләр хуш килде. Ну, матур күренеш бит инде. Һәм инде әлбәттә инде концерт карарга теләүчеләр аска төшеп, шунда рәхәтләнеп җырлап, анда караоке да булды бит. Әйе, шулай. Син киткән инде шул.
Эх, минем сине күрәсе килгән инде шул. Анда концерт та булды әле безнең, әйме? Әзбикүз безнең танылган җырчыларыбыз чыгыш ясады. Әйе, һәм параллель, параллель, әйме, тагын бер чара барды, фестиваль ул да булса, э, туңдырма фестивале. Син анда да булдыңмы?
Юк, мин анда булмадым. Анда безнең хәбәрчебез Роман Ларкин барып кайтты, әйе. Ул да төшерде, шулай ук э, репортажны э, безнең порталдан рәхәтләнеп карый аласыз. Ничек шулай туры килде, әйме? Печән базары белән туңдырма фестивале, әйме. Мин генә бер кайгырмадым шул. Так, монысы булды әйме? Әйе, аннары соң менә бүген бит инде безнең 1 август, җәйнең соңгы аена кереп барабыз әйме? Миндә анда кайберәе берләрне әйтмәк, нәрсәләр үзгәрәме 1 августта? Әйе, 1 августтан россияләр тормышында нинди үзгәрешләр көтелә дигән. Берсен генә мин әйтим инде. Шундый яңалыклар бар әйме бездә. Ләкин аларны дөресен Я, әйт, тукта әле. Тукта. Димә, хәмин берсен генә әйтәм. Шуны кызыгы гына юк шунда. Анысын әйтерсең, ярый, анысын мин әйтмим, әйме. Безнең хәзер үз мәшгульләр. Дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетлары аша да теркәлә алачак, әйме?
Әйе. Һәм моңа кадәр бит инде алар бер тик мой налог һәм салым хезмәтенең федераль Федераль салым хезмәте сайтында гына исәпкә баса алалар иде. Хәзер инде бу эшне дәүләт хезмәтләре порталында да башкарып булачак. Вәт шул. Ә Робертның әйтәсе килгәне? Ә, 1 августтан нәрсәләр үзгәрә? Тимер юл хезмәткәрләренең эш хакы 5 электрик дисәгә 5 процентка артачак. Безнекеләр шулай. Тимерләр инде.
Бездеки дә шулай, яртысын йөйме? Алла бирсә, арттырдылар. Син тимер юл э, хезмәткәре түгел бит. Ну, мин виденда торам бит.
Ә менә калган үзгәрешләр турында сез инде безнең порталыбызга, безнең аккаунтыбызга кереп, Татарстан News аккаунтына кереп, шуннан укый аласыз. Үзгәрешләр бар анда. Бихисап. Менә шул.
Димәк, әгәр дә тиешле бер канун проекты хуплап кабул ителгән очракта, моннан соң безнең мәктәп директорлары белән баш табиблар да, әйме главврачлар да үзләренең керемнәре турында исәп-хисап тотып, әйе, ул турыда нәрсә дип әйтәләр, декларация тапшырырга тиеш булачак. Һәм бу инде аларның кеременә генә түгел, ә тормыш иптәшләре һәм балаларның керемнәренә дә кагылачак. Прозрачно все булачак.
Әйе, әйе.
Аларның гаиләсенә кергән акча, каян килгән, ничек табылган, Һәм гомумән аларның гаиләләрендә, ике кешелек гаиләләрендә, мәсәлән, биш машина каян килгән кебегрәк.
Укытучылар һәм баш табибларны кандай? Әйе, укытучылар һәм баш табибларны менә Шундый үзгәрешләр көтәргә мөмкин, Бу ләкин җафамы бу? тиешле канун проекты кабул ителгән очракта гына. Бу җафамы менә синеңчә?
Юкмы? Алай булырга тиешме алар или юкмы? Әллә инде алар яшерергә тиешме үзләренең керемнәрен? Ә Синеңчә? Син, син сөйләр идең үзеңнең керемнәрең турында?
Мин бит ул хәтле кенә, ни хәтле күк шашлы. Дигән буласың син. Әйе, дигән буласың син безнең тамашачыларга. Ә үзенең регистрацияләр белән. Ого. Әйе, сүз уңаеннан, сүз уңаеннан, әйме, гүзәл. Сүз уңаеннан, әйме. Гүзәл бит безнең бигрәкләр матур э, регистрацияләр үткәрә, теркә- теркәлүләр. Мин- мин- Төркиядә дип әйтәсең. Юк, алай түгел.
Минем ничектер теркәлү дип әйтәсе килми. Туй- э, не, Тәрҗемәсе шулай бит инде, әйме, теркәлү. Ләкин менә Туй белән туйга кагылышлы ни әйме, ул регистрация булырга тиеш. Үзгәрмичә. Регистратор. Теркәлүче, теркәлеп түче түгел бит. Менә э, син дөрес әйтмисең. Мин бит теркәмим берәүне дә. Мин мәхәббәт тантанасын алып баручы. А, блин. Синдә, димәк, синдә юридик көч юк әйме? Блин. Әйме? теге мөхер мөхер сугалар бит әйме юк юк юк мөхерләр сукмыйм инде мин ә бу бары тик ә алай түгел бу димәк бу безнең бары тик мәхәббәт мәхәббәт тарихын матур итеп сөйләүче шәхес әйме ни өчен терке юк регистратор барыбер регистратор аңлагансыз бик матур регистрациялар алып бара